Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom. Se ntikom xi tagħrif dwar l-ewwel episodju. Qrib it-tmiem tas-seklu tmintax, l-iskop li għalih l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwann kien inħoloq ma qabel xejn mal-fehmiet ġodda li bdew jaslu Malta mill-Ewropa, l-aktar minn Franza. L-Ordni l-għan tiegħu kien li jħares lill-pellegrini mill-Ħallilin u Misilmin huma u sejrin lejn il-qabar ta' Kristu f'Ġerusalemm. Barra dan il-kavallieri kienu tilfu kull ħrara għall-ħajja ta' sagrifiċċju u nġibdu wara t-tlellix tal-ħajja u tberbieq bla rażan. Il-poplu Malti, xebgħan mill-ħakma tal-Kavallieri, malajr issaħħar wara l-wegħdiet ta' ħelsien, għana u qligħ li kien iwiegħed Napuljun. Għalhekk, ħafna kienu dawk li minn taħt bdew jikkonfoffaw kontra l-Ordni biex iġġarraf u b'hekk iħejju l-miġja ta' Napuljun f'Malta. Fost dawn ix-xewwiexa kont issib nies ta' kull xorta, Fqar, għonja, nies ta' poter u saħansitra xi kavallieri nfushom kienu ssieħbu magħhom ukoll. Il-laqgħat ta' dawn ix-xewwiexa kienu jsiru fi djar imwarrba, għerien taħt l-art u saħansitra f'xi ballu kif madanakollu rajna jseħħ fil-bidu ta' dan ir-rumanz f'Palazzo Parisio. F'dan il-palazz kien qed isir ballu, u biex ma jagħtux fil-għajn waqt li l-kotra kienet tiżfen, tixrob u titbarat, f'kamra mwarrba kienet qed issir laqgħa, li fiha dawn ix-xewwiexa li semmejna bdew jiftehmu kif se jħarrbu mill-ħabs lil Mikiel Anton Vassalli u lil Ċensu Barbara, li kif tgħidilna l-istorja kienu tnejn min-nies li t-twemmin tagħhom f'Napuljun kien bla qies. Ġewwa salott ħdejn is-sala tal-ballu kien hemm il-kavallier bla kap, liebes il-mantell tal-bellus iswed bi salib abjad fuq sidru u x-xabla imdendla ma' qaddu. Kellu l-pulzieri tal-bizzilla u għonq tal-ħarir abjad Maqlub għal fuq spallejh bil-frill. Nofsu mgħotti mill-parrokka bin-nokkli rotob u bojod bħal maħluġ. Il-kavallier, minfuħ bih innifsu u mżattat, kien imdawwar b'xi erba' dami u ftit sinjuri, ilkoll għajnejhom ileqqu u wiċċhom aħmar bix-xorb u s-sfin, Mid-dehra, dak l-iżmarġaż kien qiegħed iħarrfilhom xi ħlieqa, għax dawk ta' madwaru kienu dlonk ifaqqgħu xi daħka, u d-dami jagħtu b'minkbehom lil xulxin u jgħattu wiċċhom bl-imrewħa. Is-Sinjura Bettina resqet mal-qabda, u malli ra l-Kavallier Blaka żied qajjem rixu Mhux ħarra tħallqu! Oh, madama, madama! qalilha l-Kavallier, filwaqt li bil-qima kollha baxxa rasu u ntlewha hekk li l-ponta tax-xabla li kellu mdendla ma' qaddu għoliet livell ma' dahru. Madama, din il-festa tal-lejla tfakkarni fis-soirée Pariġini! Ooh, ħaġa żgħira din, dejn l-iljieli tal-ħaġeb, id-dami brillanti u l-personaġġi famużi illi int imdorri tagħmilha magħhom! Qaltlu s-sinjura biex iżżid tonfħu. Emmini sinjura Bettina illi Ebda waħda mid-dami magħrufin ta' Franza ma hi mogħnija bil-ġmiel u l-ħelwa illi jżejnu lilek. Bħalma l-ebda wieħed mill-irġiel illi hawn illejla ma jlaħħaq miegħek fid-dehn u s-setgħa. Żiedet is-sinjura biex aktar ittiegħ in-nar Dak il-ħin kien għaddej kamrier b'kabarrè tal-fidda mimli tazzi tax-xorb. Is-sinjura waqfit u ħadet żewġ tazzi, newlet waħda lill-kavallier u filwaqt illi stiednet lill-oħrajn jixorbu magħha, qaltilhom, Kamrier, ħa nieħu ġiex tazzi jekk jogħġbok. Hawn, kavallier, aqbad f'idejk. Bix-xieraq li nixorbu flimkien? Merci, merci, madam. Titħajru tixorbu magħna intom? Mela le, mela le, nixorbu, nixorbu bis-saħħa tal-Kavallier bla Kap, il-Kmandant ta' St. Elmu, fejn il-kelma tiegħu ma jiksirha ħadd! Ha! Ix-xaffa tal-Kavalier Blackack! Ha! Merci, madame! Merci, merci! Il-Kavalier intrafa' fuq qaddu u mela sidru bin-nifs. Imbagħad ħares bil-ħlewwa lejn is-Sinjura, għolla t-tazza u xorob bis-saħħa tagħha. A votre chante, madame, a votre chante. Salut! Mela x'set għandek, Sur Kavallier? Kont ċerraqtni!
staqsiet waħda mid-dami li kienu madwaru. Il-Kavallier qaleb għajnejh lejn dik id-dama u bexxaq fommu biex jgħid xi ħaġa, iżda s-Sinjura Bettina qabżet wieġbet hi. Il-Kavallier Blaka, il-Kavallier Blaka hu Gvernatur ta' Sant'Ilmu? Ma kontux tafu, le, le, tassew. B'kelma tiegħu jista' jixhed bniedem fil-ħabs ta' dak il-Qorti, kif ngħidilkom jien? U b'kelma oħra Jista' joħorġu minn hemm. U kif qalet hekk, nawlitlu tazza oħra. Hux tassew kavallier bla kap? Hawn, ħa, ixrob, ejja nerġgħu nixorbu flimkien. Oui, madame, oui, madame. Il-kavallier jista' jeħles bniedem mill-ħabs. mill-ħabs. Qabżu qalu xi żewġ dami. Hi mhix ħaġa ħafifa illi tħarrab wieħed mill-ħabs, taf hux?
żied jgħid is-Sur Nazin wieħed minn dawk illi kienu jisimgħu. Il-Kavallier jagħmel li jrid, li jrid f'Sant'Elmu u jikkmanda daqs il-Gran Mastru! Qalet is-Sinjura bil-ħeġġa. u filwaqt illi qalbet għajnejha lejn il-kavallier u tagħtu ħarsa li tfisser, staqsietu bil-ħlewwa. Hux hekk, hux hekk, Eċċellenza? Hekk hu, hekk hu. Wieġeb il-kavallier, donnu mċaqlaq minn xi qawwa moħbija f'dik il-ħarsa tas-sinjura. L-irġiel baqgħu siekta u n-nisa wrew ruħhom mistagħġbin. Is-Sur Nażin kemm mexxu fteh u bexxa għajnejh. Is-Sur Nazin, bħal San Tumas, tgħidli qalbi, irid jara biex jemmen, hux tassew, eh? Qalet is-Sinjura Bettina bil-ħlieqa, u mbagħad żiedet. Urih, urih, Sur Kavallier, urih lis-Sur Nazin kemm hi kbira s-setgħa tiegħek, urih! Il-Kavallier sab ruħu f'qagħda mwegħra. Hu kien jaf, kien jaf illi ma kinitx ħaġa ħafifa tħarrab bniedem mill-ħabs, imma fehem ukoll li wara dak il-ftaħir kollu li hu kien qagħad għalih, kien ikun għajb kbir jekk jistqarr illi ma jista' jagħmel xejn. Ra lill-oħrajn kollha b'għajnejhom fuqu. Is-sinjura tnawwillu x-xorb. L-erba' dami l-oħra jammirawh u l-irġiel lesti biex iwaqqgħu ħaċ-ċajt jekk ma jżommx kelmtu. Fawra demm telgħatlu għal rasu, wiċċu ħmar, ix-xorb beda jħawwadlu moħħu u għal ftit tal-ħin baqa' sieket. Imbagħad Għaddielu ħsieb minn moħħu u bla ma qagħad jaħsibha darbtejn qal lis-Sinjura Bettina. Li kellek xi ħabib tiegħek il-ħabs ta' San Telmu, kont nurik kif noħorġu illejla stess. Il-Kavallier ħaseb li b'hekk se jaħles min-nassa li kien daħal fiha, għax qatt Qatt ma basar li dik id-dama kellha ħbieb fil-ħabs. Imma hi, hi dak li kienet tistenna u minnufih qalagħtu bil-ħlewwa mill-oħrajn u ressqitu f'rokna fejn ma kien hemm ħadd. Il-kavallier ħass ruħu joħla Iżda mbagħad demmu kesaħ, kesaħ demmu meta sama' dak illi qaltlu. Ara ħallina minn dawn, għax dawn moħħhom fiċ-ċajt. Ejja miegħi, Sur Kavallier. Ħa nżomm miegħek. Żomm, żomm, żomm, Sinjura Bettina. Għax tgħid, Sur Kavallier, jiena għandi żewġt ħbieb fil-ħabs ta' Sant'Elmu, żewġ żgħażagħ ftit imqarbin, taf int, moħħhom mimli bil-ħmerijiet ta' daż-żmien. Mill-bqija nagħtihomlok tfal sewwa u tal-galbu. Iva, iż-żgħażagħ tal-lum moħħ ir-riħ għandhom. Jekk toħroġhom mill-ħabs, nibqa' nafulek għomri kollu. Kif qalet hekk, is-sinjura resqet lejn il-kavallier, qabditlu idu, ħarset lejh u minn ħbub għajnejha Taret xrara li xegħlet qalb dak il-faħħari mimli bih innifsu. Il-kavallier bl-aka baxxa rasu u beda jlaqlaq, iżda s-sinjura żiedet trossu tobormu fix-xibka. Sur Kavallier, naf Naf li ma tiksirlix kelmti u fl-istess waqt ma nixtieqx li jkolli nistqarr ma' dawk il-qabda nies li jiena żbaljajt meta għedtilhom li int kmand ta' setgħa. Oui, oui, madame.
Il-Kavallier Blacka u s-Sinjura Bettina damu ħafna jitkellmu ras ma' ras, imbagħad, meta ftehmu sewwa x'kellu jsir, infirdu. Is-Sinjura Bettina marret tkompli mal-mistednin u l-Kavallier Blacas mar irodd ħajr lis-Sinjuri Parisio qabel jitlaq mill-palazz tagħhom. Ftit wara, waqaf Kalles quddiem id-dħul tal-Forti Sant'Elmu u niżel Kavallier imleflef mantell U mar biex jidħol. Il-kavallier bla ka feraq bil-għaġla l-bitħa, daħal minn mina u nifed quddiem kamra tal-għassa tal-ħabs. Tek tek fuq il-bieb u traku l-għassies feġġ jogħrok għajnejh u jittewweb. X'qed tqala? Staqsa l-għassies b'leħen tqil u billi fid-dawl bati ma għarafx lill-kavallier, staqsieh. Qed tfenet! Jien, il-gvernatur. Il-kalzrier inħasad, berraq għajnejh u qagħad għall-ordni. Gvernatur,
Fiex nista' naqdik, Sur Kavallier? Għandek żewġ żgħażagħ taħt idejk, Mikiel Anton Vassalli U ċensu baħ baħa.
Huh! Żewġ sewwieqa tal-poplu maqbrin hemm isfel fiċ-channel! Trid nitfagħhom taħt l-art? Staqsa l-għassies tal-ħabs, mifxul, għax ma kienx jaf x'tir kellu f'moħħu l-kap tiegħu. Mur qajjimhom għax se nibgħathom fil-ħabs ta' Sant'Anġlu fejn ikunu mħarħsin aħjar! Ordna l-kmandant.
L-għassies tnikker U deher xi ftit ħosbien, imbagħad staqsa. Nibgħathom dan il-ħin? Agħmel li jgħidlek, agħmel li jgħidlek, mur qajjem xi suldat biex iwassalhom! Wieġeb il-kavallier bil-għerra. L-għassies tbikkem u libed u telaq biex jaqdi dmiru. Wara ftit, il-kalzrier reġa' lura u kellu miegħu lil Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli, mqammdin u suldat b'xabla misluta miexi warajhom. Il-kamra kienet aktarx fid-dlam. Il-ftit dawl kien ġej minn musbieħ ilebleb fi mnara. Kien hemm ħemda u skiet, miksurin biss mill-infiħ qawwi taż-żewġ żgħażagħ, dawn kienu qishom ta' għomor indaqs, imma għalkemm it-tnejn kienu taħt madmad wieħed, huma ma kinux jixbħu 'l xulxin fl-għamil u fix-xeħta tagħhom. Vassalli kien żagħżugħ ġwejjed. Iħobb iżomm lura l-kelma, jaħsibha qabel jitfagħha u jitfixkel quddiem il-kbarat. Barbara, min-naħa l-oħra, kien bniedem imqarqaġ, żinżil, ma jistħi minn ħadd, ma jaqta' qalbu minn xejn. Kellu lsienu ħafif u wiċċu jaqilgħu. Il-Kavallier Blakka, mal-ewwel ħarsa li tahom, għaraf id-differenza li kien hemm bejn dawk iż-żewġ żgħażagħ u baqa' jħares sfiq lejhom biex jinbixhom u jġagħalhom jitkellmu. Vassalli beda jtebteb għajnejh u jdawwar rasu minn naħa għall-oħra bħal wieħed illi ma jafx jekk għandux jitkellem jew le. Iżda Barbara, Barbara qam fuq tiegħu, ħa nifs qawwi u b'leħen mqit staqsa. Xi trid minna f'nofs ta' lejl? Jaqaw, dak li se tgħidilna tistħi tgħidulna f'dawl tal-jum, eh? Il-Kavallier bil-lajma kollha qabad ir-rixa, kiteb kelmtejn fuq karta li kellu fuq il-mejda quddiemu, raxx ir-rina fuqha biex tixxotta l-linka, imbagħad nefaħ biex itajjar ir-rina u lewa l-karta f'erbgħa. Meta spiċċa, Ħares lejn iż-żewġ żgħażagħ bi tbissima ta' żebliħ u newwel il-karta lis-suldat.
Hawn, aqbad, aqbad f'idejk. Ħul dawn iż-żewġ ħabsin fil-kastell ta' Sant'Anġlu u wassal din l-itħa lill-kmandant ta' hemmhekk. Quddiem il-bieb hemm kaless qiegħed jistenniekom. Aħħar li ma jaħarbukomx fit-triq, eh? U mal-aħħar kelma dar u ħareġ bil-ħeffa. Barbara u Vassalli baqgħu miblughajn iħarsu lejn xulxin, imbagħad Barbara tatu sfiċċa u beda jgħajjat. Din kif inhi?
Din kif inhi li tridu toħduna Sant'Anġlu? Din narawha, narawha din? Imma l-kalzrier u s-suldat ma kellhomx ħsieb joqogħdu juruh u jfissrulu xejn. Ħatfuh minn daru u karkru lilu lil sieħbu barra mill-kamra. Telgħu l-mina mudlama, ħarġu fil-bitħa u malli Barbara reġa' għolla leħnu, is-suldati tal-għassa nxtaħtu fuqu, qabduh, għollewh u ġraw bih U marru xeħtuh ġewwa l-kaless. Imbagħad ġiebu l-vassalli u tefgħuh hemm ġew ukoll. Din narawha!
Narawha din! Hekk hu, agħmel kif ngħidulek! Ngħid sa fejn tagħmlu bina li tridu! Min jgħidli illi tabilħaqq se taħdulha Sant'Anġlu, eh? Min jgħidli? Qed tawwal x'ilsienek għidtlek! Itla'! Ngħid li jidhirli u li jogħġobni! Webbix raqsek għidtlek!

Żommu sa ma nqabdu! Żommu! Ħalluni! Itilquni! Itilquni! Ara titħarrek għax jarralek! Int, l-ieħor! Ersaq 'l hawn! Ersaq 'l hawn! Tini idejk! Tini idejk! Għaliex se torbtuli idejja lili wkoll, ha? Għaliex se torbtuhomli? Għax hekk jeħtieġ! Newwel! Newwel idejk! Hekk! Idħol, idħol ħdejn sejħbek! Kuċċier! Kuċċier fidejk, sorel! Itla mal-kuċċier li ma jmurx jinqala xi ħaġa fit-triq! Itla! Kollux sew! Mexxi! Mexxi!
Il-kalċrier għamel sinjal. Ix-xirik tal-kales ta' daqqa ta' frosta lil Bima U minnufih, il-kależ telaq bix-xrik imqabbad mal-lasta tal-lemin u s-suldat inqabbad ma' dik tax-xellug, u t-tnejn jiġru biex ilaħħqu mat-trott taż-żiemel. Saqu minn fuq il-foss ta' quddiem il-bieb ta' Sant'Ilmu għall-misraħ ta' quddiem il-forti. Ilwew mad-dar tal-Maddalena u qabdu t-telgħa tat-triq illi tieħu għall-knisja ta' San Ġakbu. Għaddew minn quddiem il-palazz ta' Parisio, fejn kien hemm dik il-festa kbira. Meta waslu biswied il-palazz, ix-xriek lemaħ lil xi ħadd iħares minn waħda mit-twieqi. Għolla l-frosta u faqqagħha. Fuq hekk, min kien fit-tieqa nġibed 'il ġewwa. Ftit wara li għadda l-kales, ħarġu mill-bieb tal-istalel tal-palazz li kienu fit-triq tal-ġenb, tnejn min-nies rakbin iż-żwiemel. Kienu libsin mantell twil bil-barnuża maqluba fuq rashom hekk li kienet taħbilhom wiċċhom. Iż-żewġ rikkieba daru mal-knisja ta' Santa Katerina, niżlu quddiem il-fjank u lwew għall-bieb tal-belt, taw il-kelma tal-qaddis lill-għassies tal-bieb u ħarġu. Għaddew minn fuq il-pont, niżlu mal-glacis u qabdu l-foss li jieħu għall-Furjana. Quddiemhom, Lemħu l-Kales ta' Sant'Elmu, sejjer imħarrek lejn it-Triq ta' Sant'Anna, u saqu għal warajh biex iżommuh taħt għajnejhom. Dawk it-tnejn min-nies rekbin fuq iż-żwiemel baqgħu jitortu wara l-Kales sakemm għaddew minn bieb Sant'Anna u ħarġu minn dak tal-Bombi u qabdu t-triq li tieħu għall-Blata l-Bajda. Meta waslu hemm, il-kaless kiser 'l isfel lejn il-marsa. Iż-żewġ rikkieba ġibdu għal warajh u ħarrku l-pass tant illi laħquh malli qabdu t-telgħa ta' dik il-għolja imsejħa tal-Ġiżwiti. Fejn hu? Fejn hu l-kaless? Qed tarah? Għeb! Għosfor!
Magħmula tagħna! Tlifna kollox! Le, le! Imma rah! Imma rah! Issa qed nirbħu! Jekk inħaffu l-pass, għandna mnejn ilħquh! Fit-telgħa tal-Ġiżwiti! Ħaffef! Iż-żewġt irġiel ta' fuq żwiemel saqu għal maġenb il-kaless, wieħed kull naħa, u ordnaw lix-xriek biex jieqaf. Dan ġibed ir-riedni u bla ma tkellem żamm il-bhima. Imma s-suldat għolla leħnu u ried jaf min kienu dawk it-tnejn min-nies. U biex juri li ma kienx jiċċajta, qabad iċ-ċip tal-azzarin li kien imdendel ma' daru u dawru biex jagħmel in-nar. Iżda qabel ma ġibed il-grillu, wieħed mir-rikkieba ħaxknu mal-lasta tal-kaless u niżżillu b'saħħa kbira daqqa ta' pistola fuq rasu. Is-suldat karab karba kbira u stabat mal-art mitluf minn sensieħ. Qed noqorbu aktar leħ X'ħin inkunu aktar viċin, int ħu x-xellug, jien nieħu l-lemin. Miftehmin? Miftehmin. Tlaqna. Waqqaf! Waqqaf għedtlek! Waqqaf il-karozz qed ngħidlek! Iwaqqaf! Iwaqqaf b'liema jien! Żamm!
Intom min intom? Int tindaħalx! Jien nixrik qed inkellem, jekk mhux se tibru raskom, ser niftaħ in-nar fuqkom! Itilqu minn hawn! Hekk għandek tagħmel! Hekk għandek tagħmel, tiftaħ in-nar! Mela rawni se niftaħ in-nar! Titħajjarx tagħmilha tal-ħelu! Titħajjarx tagħmilha tal-ħelu għax jarralek! Warrab b'dak Nazzarin minn quddiemna! Warrbu! Li aktar saq aktar qrib niftaħ in-nar! Aha! Mela ħa, ħa nurejk, ħa din ukoll,
Aj rasi! Barbara u Vassalli minn ġewwa l-kależ kienu qegħdin jaraw kull ma kien qed jiġri, imma huma ma setgħux jieħdu sehem billi kellhom idejhom imqammdin wara darhom, imma malli semgħu s-suldat jistabat mal-art, qamu u marru jħarsu mit-tieqa tal-Kanes. X'inhu jiġri hemm barra? X'inhu jiġri hemm barra? Charles! Ishom qed jissaraw! Annara! Iva! Iva, qed jissaraw! Is-suldat qalagħha! X'se nagħmlu? X'se nagħmlu? Ma nistgħux nagħtu daqqa t'id kif aħna? Imqammdin kif aħna? Ma nistgħu nagħmlu xejn! Ma nistgħu nagħmlu xejn ħlief nistennew! Dik m'għen tixrik!
Fetaħ il-bwejba tal-kanes u ġie wiċċ imbwiċċ ma' ċensu barbara, li malli rah berra għajnejh u nbela u bilkemm felaħ ilissen il-kelma, Stenna!
Stenna! Wieħed minnhom risaq 'l hawn! Risaq 'l hawn! Dak, dak hawn ċens! Ċens! Dak Ġorġ! Jien! Ġorġ! Ġorġ! Ġorġ!
Għax Ġorġ dak li kien jagħmilha tax-xriek kien ħu ċensu barbara. Mikiel, Min kien hawn? Dan, dan hu George! George! Ħija! George! Ħuk! Ħuk George! Dan kif jinsab hawn? Dan x'fettillu? Charles! Charles! George! George! George! Charles! Charles!
Aah! Flimkien! Is-Sinjura Bettina, wara li barmet lill-Kavallier Blacka u daħħlitu fin-nassa, sejħet bla telf ta' żmien xi erba' minn sħabha li kienu għall-festa fil-Palazz u wissiethom kif kellhom jagħmlu biex iseħħ ix-xogħol mibdi minn Blacka. Wieħed minn dawk li sejħet għal dan ir-riskju kien Ġorġ, ħu Ċensu Barbara. Żagħżugħ fuq ruħu, ħafif u ta' ħila u ma jaqta' qalbu minn xejn. Ġorġ! Ġorġ!
Ersaq 'l hawn! Għidli, għidli, Sinjura Bettina! Ismagħni tajjeb, Ġorġ, ismagħni tajjeb! Ħares lejn il-kavallier bl-aka bla ma tħallih jarak. Ħares lejh sewwa. Qed narah, qed narah, sinjura. Qed isellem lis-Sinjur Parisio u l-mara tiegħu. Dak, dak Ġorġ. Minn hawn għal Forti Sant'Elmu. Qed tismagħni? Għal Forti Sant'Elmu! Ta' Faħħari minfuħ bih innifsu sah li ndaħħlu f'xibka li lanqas biss qatt ixammha f'ħajtu. Mela x'għamiltlu, Sinjura? Beda jiftaħar bis-setgħa kbira li għandu f'Sant'Elmu bħala Gvernatur. U jien merejtu, bqajt immerih sal-aħħar u rejtu bis-sħiħ illi m'iniex nemmnu. Għaldaqshekk wasal biex qalli illi għandu setgħa Jeħles lil min irid mill-ħabs t'hemmġew. Jiena ħtaftu fil-kelma. U biex jurini ħiltu, jiena tlabtu, Jeħles lil ħuk Ċensu u lil Mikiel għandhom vassalli, qed tifhem? Tassew?
U kif?
Biex ma jmurx lura minn kelmtu quddiem sħabi, wegħdni, Wegħedni illi se joħroġhom illejla stess minn Sant'Elmu u joħodhom Sant'Anġlu. U fejn nidħol jien, Sinjura Bettina? Mur biddel, mur biddel issa stess u ilbes ta' xri, u mill-aktar fis aqbad kaless u ejja bih hawnhekk. Qed tifhimni? Iva, Sinjura Bettina, qed nifhmek. Wassal lill-Kavallier Sant'Elmu. Isewwa, għabbi lil ħuk u l-Mikiel fil-kaless wara li joħroġhom mill-ħabs. U ergħilha lejn Sant'Anġlu, kif jgħidlek hu. Jien, sadal-ħin, ser inqabbad tnejn min-nies biż-żwiemel u jiġu jsusu warajk. Meta jkun il-waqt, dawn għandhom jaħbtu għal fuqek, tinħasadx, għandhom jaħbtu għal fuqek u jeħilsu lil Ġorġ u lil Mikiel. Ftehmna? Ftehmna, sinjura, ftehmna. Ħalli mmur inbiddel. M'hemmx żmien x'nitilfu, Ġorġ, ħaffef! Il-ħelsien ta' ħuk u ta' Mikiel jinsabu f'idejk. Mur, iġri, ara li tlaqt, Sinjura Bettina! George indaħal bil-ħrara għal dik it-tabxa. Rama wieħed mill-kalessi tas-sinjura, għamilha ta' xrikk u l-ewwel pass wassal lill-Kavallier Blakà sal-Forti Sant'Elmu. Minn hemm, skont ma kien il-ftehim, George ħa ż-żewġ żgħażagħ u wassalhom sal-Marsa fejn huma ħelsu mis-suldati u mill-irbit ta' jdejhom. Għal-lum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat minn Robert Scalpello.